Babetê me rastiya hêza dîroka Kurdî ye. Rastiya hêza dîroka Kurdî. Em dizanin ku me dîrokek heye û bi rastî ew dîrok bi hêz e. Lê dagirkera û desthilatdara ew dîrok bi ber çavê me sivik kiriye û hinekî hûn dakiriye. Û carna jî em kirine bê dîrok. Lê bê ca erkê me ya û hêj me re divê jî rastî heta em wê dîroka xwe nas bikin. Ez weke lêkolîne lêkolînerekî dîroka taybet ya kurdî min dît ya dîrokeke gelekî bi hêz e, gelek zexm e. Dibê ku niha carna ez agahîna bêjim belkî bertekek bi hinekare çêbê. Ji encamê ku bawer nekir, belkî bêjin ne rast e jî. Lê di rastiya wê de ku lêkolîn bike wê wa tişta bibîne. Em ji kengî dest pê bikin? Em dizanin ku pênc milyon sal berê mirov heye, însan. Ne goka cîhanê, mirov, însan. Caran hem bê pênc beyo, hem bê pênc û nîv, hem bê şeş. Wî rengî ya. Gelo jixwe hîn pênc beyo ya eminûza ka çi netew heye, çi netew nîne lê mirovê kevnar hebû. Însanê heyemê berê hebû. Em jî niha wek gelê kurd û rastî em hatine naskirin jî li cem kesê bê alî, kesê xwedî wijdan bê gelê kurd ser xaka xwe ye. Yanî Kurdistan ew mirovê heyamê berê li Kurdistanê yê ku ji bera dibê bavik, dibê pêşî yê ku em dibina tovê wî, ew nabe tiştekî dî, tovê wî. Ew tovê me ya. Ka li Kurdistanê hebû nebû, hêzayê hebû nebû,

Bi Adem û Hewa ji wir derketina û paya bûna ser zemînê, yanî Kurdistanê paya bûna. Ev pirtûkê pîroz, ademîzadiya ya rasteqîn ya ya ya zindiya duyemîn dema pêxember Nuh da. Mana ev jî bê hêzek ji me û netewa me re. Pêxember Nuh heta niha gora wî ba Cezîra Botaya. Gora wî Cezîra Botaya. û bavê miletê duyemîn e piştî Adam. Û hûn tev zanin jî pirtûkê pîroz jî û heta somer jî belgê somer jî dibê lehya rabûyî li Kurdistanê re ba. Hene dibê ser çiyayê Nêsîrê ya, çiyayê Nêsîrê jî li Rojhilatê Kurdistanê û Başûr e, li Zegrosê de ya. Hene dibê li çiyayê Agir ya, çiyayê Agir jî Torosê Banî ya, ew jî dikeve Kurdistanê diçe heta Qafqasya. û ya resendibê li ser çiyayê Cûdî ya û çiyayê Cûdî jî ew jî li Kurdistanê ye. Yanî ev hêza dîroka bavkê me yê Kurd dê xuya kirin ne xwe dema ku Sam û Ham û Yafis her sê jê hatine û ademîzadî hatiye ava kirin koka wa ku de koka wa Kurdistan e û kengiya bi şeş hezar sal beriya zayînê ye. Yanî dema ku mirovê hebûye bi bavkê me ji cîya xwe berdana xwar hatine beşta. Wekî dî aliyê vece belgeyî, aliyê wesaiqa, aliyê şûnwara, aliyê asara dîset bê mirovê yê ku beriya milyonek û nîv sal heyî naviyê Arctos bûne yê ku nûka rawû ser piyad meşîn. Erg ew ergtos hastokî li ku dîtine? Li başûrê li bakurê Kurdistanê li Qersê, li bajarê Qersê dîtine. Melyonek û nîv sal mirovê ergtos li bajarê Qersê dîtine di şikeftê wê de. Wekî tirkê şikefta şanîdar mozexana cîhanê dikarê bêjî. Tevê çiyayê vira dosta li başûrê Kurdistanê. û belkî webî jî di beriya di heyva erkoloca û kesê zana jina di ser qoq û hestûa lef xistin û ava kir ku ev jina şanîdar e û geleka bejê ku ev pêşiyê kurdan e, ev bapê kurdan e û geleka navî û kêfxwe jî bûn û cîhanê sihê ew wê neweşand jî ji ku dibê bû şanîdarê. Şanîdar. Mozexana mirovahiyê ye. Hemû tiştê de heye dema ku mirov ji ser dara paya bû kete şikeftala. Babetê me ne lê Kurî navê dikim. Ez ez zeximbûna dîroka Kurdî di me xuya kirin. Wekî ji Tirkiyê ev ev ev digihê heta heşt hezar sal beriya zayînê. Ji serdema Paleolîtî. Mîzolîtî û Nîyolîtî xwe li ber dê tê ku dê tê rojavayê Kurdistanê û şikefta du derî ya Çiyayê Efrînê, Çiyayê Kurmênc û taybet Çiyayê Lêlûnê. Şikefta du derî ya ku lêkolîn lê hatiye kirin, û tê de hastûkê mirova dozdeh hastûk tê de hatine xuyakirin û rejîma Sûrî xwest ku navê şikefte ji derî bike Heyderî lê nav ma ma du derî nehate guhartin û heta nav mozexana heta niha belkî sêzdeh sala belkî jor rabû bin belkî piştî va bûyera Ew hastû ew hastû hatine guhatin çûbûna Şamê wa da navê e, Mozexanê e, hastûkê şikefta du derî bû. Navê wê Serwilo. Ev jî dibê hemû zexmbûn ji hebûna netewa me ya Kurdina ya bûn ser xaka xwe. Dema ku ji şikefta paya bûn, mane mirov pênc dikevê, hişmendî pênc tevê jiyana xwe